Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel beef exikarhi ka swiyimbeleri dokodela joe sharimani khehla na beni mahingani the president yi pfuki hi matimba loko ku ri mina dilolostro na rhurha eka gaza ni ya tshama enyungilandi ku timhaka ta ka gaza ta tika okay hi fike hi vona dokodela joe shirimani va posta ka xiyenge xa mabulu xa facebook va karhi va kombisa leswaku ri lembe leri nga hundza a va kumanga tigigi to enela kumbexani va karhi va kombisa leswaku tigigi ti va kalerini ku katsa na prince rhangana swi tiva leswaku dokodela joe shirimani na prince rhangani va tirhisana swin'we kahlekahle mhaka ya ku lipopo poison is back se yi humeliwe hi moya sweswo un'wana na un'wanyana wa swi tiva leswaku a swa ha ri kona swilo sweswo a ka ha ri na vudyelwana exikarhi ka vakulukumba lavawani se dokodela joe shirimani loko va ta va va kombisi marito malama kumbe va ta va tsali marito malama hi voni xiyimbeleri benny mahingani the president va posta ka xiyenge xa mabulo xa facebook laha va nga fika va vekela nkandziyiso wa interview laha va ri ka Munghana Lonene loko ku ta va na ku vuyelelana ka Limpopo Poison hi ta tsundzuka leswaku ri laha ka nkandziyiso lowu ya Benny Mayengani the president va humesi na phephahungu leri a ri kombisa leswaku ri Benny and press out loko ku ta tlhantlheka Limpopo Poison hi lembe ra magidi mbirhi khume nharhu 2013 se Benny Mayengani the president va kombisile leswaku ri swi va vavisi ngopfu timhaka ta ku va va tirhe album liya ya Bengu Bengu va ri na dokodela Joe Shirimani na Prince Rhangani kambe loko se album yi ta va yi humile mhaka ya ku a ku nga ha ri na ku twanana kumbexana ku tlulaniwa milenge swi endli ingaku vona na Prince Rhangani va phapha a va hoxanga xandla ka album liya ku ri ku ku lo rhabiwa marito ya vona eka album liya se mhaka leyiwani sweswiwani yi le ku pfuxeni ka ritshuri eka gaza loko dokodela Joe Shirimani va ta va kombisa leswaku ri a va le ku bukiweni hi vone Benny Mayengani the president va tsala swiyimbeleri swo fana na va Mahovhorolo va M_G Ntlemo va Penny Penny na van'wanyana va kombisa leswaku ri va bukeni a va lavi leswaku ri mundzuku va hemberiwa va ku hi vona va pfalaka ti-gig ta swiyimbeleri swin'wanyana se marito lamawani kahle kahle Benny Mayengani the president loko va kala va ma tsala a va hlamula post leyi nga tsariwa hi dokodela Joe Shirimani. laha va nga kombisa leswaku a va ha ri ku tikumeni tigigi ku nga va ku ri yini swi nga fambiki kahle ke post leyiwani kahlekahle a yi kongomisiwa ka vaseketeri va xiyimbeleri dokodela joe shirimani leswaku ri va ta na mavonelo ya vona leswaku ri ku nga endliwa yini kahlekahle se namuntlha ku nga siku ra vumakumembirhi nkombo eka n'hweti ya nyenyankulu hi fike hi vona xiyimbeleri dokodela joe shirimani va tlhele va posta nakambe va kombisa leswaku ri se ku pfupfuliwa na minkandziyiso ya khale ku vuriwa nkandziyiso lowu nga post-iwa hi Benny Mayengani the president ene vona eka leswi va nga swi tsala a va zangi va paluxa vito ra munhu se hi marito lamawani dokodela joe shirimani va ringeta ku kombisa leswaku leswi va nga fika va swi tsala laya swi fike swi tlhava yin'wanyana ya tinqambi ta ka gaza ende nqambi leyiwani i Benny Mayengani the president se eka nkarhi wa sweswiwani ku na ku kokelana hi marito exikarhi ka Benny Mayengani the president na dokodela joe shirimani hi timhaka ta post leyi nga tshama yi tsariwa hi dokodela Joe Schirman va karhi va rila hi tigigi se swi pfupfula swo tala kumbexana swi humesa tifayili to tala mhaka leyi kahlekahle ka ha ri na laha yi nga kongoma kona kambe eka nkarhi wa sweswiwani hi leswi nga ku endlekeni eka gaza hi yo mhaka mina dyelo lo stro ni vula leswaku na rhurha la ka gaza ni ya tshama nyungilandi hi ku timhaka ta ka gaza ta tika